Мингай азты дӕргъы Кавказы хӕхтӕастӕу цӕрынц кувӕг, уӕздан ӕмӕ куырыхон адӕм, ирӕттӕ. Уыдон рагзамантӕй фӕстӕмӕ зӕрдиагӕй хъахъхъӕдтой хӕхбӕсты сӕ ӕвӕджиауы фарн ӕмӕ Хуыцауӕй сын лӕвӕрд ӕмбисонды ӕргом ӕмӕ тӕмӕссаг бастдзинад уӕлӕрвтимӕ. Дзуарджын бӕстӕ зӕдты бадӕн хуымӕтӕджы нӕ хонынц абон дӕр Ирыстон. Ӕвӕццӕгӕн, ӕнӕхъӕн зӕххы къорийы дӕр нӕ разындзӕн ӕндӕр ахӕм адӕм. Хуыцау афтӕ бирӕ сыгъдӕг уаз бынӕттӕ кӕй бӕрны бакодта. Ирыстоны зӕххыл хохӕй быдырмӕ, кӕмдӕриддӕр-иу цардысты ирон адӕм, Хуыцау сӕм уырдӕм ӕрвыста хуысмӕ, фӕдзӕхсынмӕ хъахъхъӕнӕг зӕдты. Бирӕ ахӕм таурӕгътӕ фехъусӕн ис кувӕндӕтты равзӕрды тыххӕй. Афтӕ фӕзындысты Фарны хъӕуы Лӕгты дзуары кувӕндон, Джызӕлы Рыны бардуаджы куывддон бынат, Цыргъобауы куывддон бынат Ольгинскӕйы ӕмӕ бирӕ ӕндӕртӕ. Нӕ ныууагъта Хуыцау ирон адӕмы ӕвӕгӕсӕгӕй сӕ сӕйраг сахар Дзӕуджыхъӕумӕ цардагур лидзын куы райдыдтой, уӕддӕр. Ам дӕр Иры хъӕуы сӕрмӕ хъӕдрӕбын раргом сын кодта Аллонты рагон куывддон бынат. Ӕмӕ та уырдӕм Ӕнудӕсӕм ӕнусӕй фӕстӕ куывды цӕуын райдыдтой горӕты цӕрджытӕ. Кувӕндоны равзӕрды тыххӕй та ӕрыхъуыст ахӕм таурӕгъ. Иу заман Дзӕуджыхъӕуы цӕрджытыл сыстад рын. Мин ӕмӕ ӕрдӕгмӕ ввахс адӕймаджы фесӕфтысты емынӕйӕ. Ницуал хос ардтой карз низы ныхмӕ. Уӕд дам Иры хъӕуы цӕрӕг кувӕг лӕггуырцъыты Пипомӕ йӕ фыны фӕзынд лӕгтыдзуар. Ӕмӕ йын загъта, адӕмы низӕй фервӕзын кӕнынӕн кӕй ис иунӕг хос. Хъӕуы сӕ Хуыцаумӕ батабу кӕнын, сӕхи йыл бафӕдзӕхсын. Уый тыххӕй Пипо райсомӕй раджы хъуамӕ рацыдаид фосы размӕ, ӕмӕ уыдонӕй цы урс гал рахицӕн уыдзӕн, уый фӕдыл цӕуын. Гал кӕм ӕрхуысса, уыцы ранӕй хъуыдис аргӕвдын, ӕмӕ уым Рагон ирон ӕгъдаумӕ гӕсгӕ адӕмы фӕдзӕхсын Хуыцау ӕмӕ йе сконд зӕдтыл. Уӕд адӕм фервӕздзысты, хъӕудзӕн ма уӕ ныссадзын уым тӕрс бӕлас дӕр, цӕмӕй адӕм фылдӕр кӕной, загъта Пипойӕн Лӕгты Дзуар. Ӕрмӕст дӕхӕдӕг уыцы бон ахицӕн уыдзынӕ дӕ цардӕй. Бакӕн афтӕ, кӕд дӕ ныфс хӕссыс, ӕмӕ дӕ адӕмӕн баххуыс кӕнын фӕнды, уӕд. Уыцы ныхӕстимӕ Лӕгты дзуар цӕхӕркалгӕ стъалыйау атахт уӕлӕрвтӕм. Пипо та райсомӕй раджы фестад ӕмӕ сыххӕст кодта, ӕппӕт дӕр лӕгты дзуар ын куыд бафӕдзӕхста, афтӕ. Радзырдта адӕмӕн кувын сӕ кӕй хъӕуы, уый, нӕ фӕтарст йӕхицӕн, нӕ бавгъау кодта йӕ цард. Ӕмӕ адӕм ӕцӕгдӕр фервӕзтысты карз низӕй. Фӕлӕ Пипо йӕхӕдӕг куывды фӕстӕ райсомӕй нал райхъал ис. Уӕдӕй фӕстӕмӕ ацы ран адӕм райдыдтой кувын Хуыцауы дзуармӕ. Фӕлӕ Иры хъӕуы куывддон бынат ноджы рагондӕр кӕй у, уый сбӕрӕг кодтой ахуыргӕндтӕ. Археологон иртӕстытӕм гӕсгӕ, ӕстӕм фарастӕмы нозты Дзӕуджыхъӕуы хуссарварсырдыгӕй уыдис Аланты стыр сахаруат. Уымӕн йӕ астӕуккаг хайы абон ис телеуынынад Алани. Йӕ цӕгатаг фарсытӕ ис Иры хъӕуы фыццӕгӕм скъола абон Аллон гимназ. Иры хъӕуы кувӕндоны бынаты та уыцы рагон заманты Аллон адӕм куывтой лӕгты дзуармӕ. Астӕуккаг ӕнусты та ам ӕртӕ боны фӕцис ивераг Мӕздӕггаг Мадымайрӕмы Дзуарныв. Ӕмӕ уымӕ гӕсгӕ абон Иры хъӕуы куывддон бынаты адӕм сӕхи фӕвдзӕхсынц ӕртӕ дзуарыл: Хуыцауы дзуар, Лӕгтызуар ӕмӕ Мады Майрӕмыл.
Куы райгуырдтӕн, дӕр мӕхӕрдӕм цӕуын, мӕ фыдӕлтӕ дӕр хӕрдӕм цыдысты. Куыд ӕй бахъуыды кодтон, хӕрдӕм-иу алчидӕр йе ртӕ кӕрдзынимӕ кувинӕгтимӕ ссыдысты. Ам-иу хистӕр уыди, ӕз рӕвдонӕй Баймӕтаты Зате уыди. Ӕмӕ йой Сомыраджы ссыди ардӕм, раджы-иу адӕм ссыдысты, бакуывтой-иу, сӕхи-иу бафӕдзӕхстой кӕстӕрты, хистӕрты се ппӕт-иу бафӕдзӕхстой ӕмӕ-иу хӕрдгӕ фӕстӕмӕ азы алы ран дӕр цы сыхӕй-иу разысты, уыцы сыхӕй уыди куывд, мӕйуырдӕм аздысты ӕмӕ-иу дарддӕр уым сӕ куывды хабӕрттӕ кодтой. Уӕдӕ мӕнӕ Затейы фӕстӕ дзы уыди Бызыхъотӕй кувӕг лӕг, Стӕй дзы уыди Джимиты Казбек, уый дӕр кувӕг лӕг, бӕрзонд, дзӕбӕх лӕг уыди, тынг хорз куывта. Стӕй дзы уый фӕстӕ та уыди Абайты Мишӕ. Ирон ӕгъдау хастой, сыгъдӕг адӕм уыдысты, тынг сыгъдӕг адӕм. Дзӕбӕх рӕсугъд ӕгъдау кодтой. Ам кӕстӕртӕй цыдысты, кӕстӕрты фӕдзӕхстой бирӕ адӕм, чи рынчынӕй ссыди, чи цы. Уый сын бафӕдзӕхстой, бирӕ адӕм ахӕмты зонын, бирӕ адӕмӕн, что дзуар сын баххуыс кодта. Он ӕргом мӕнӕ мӕ тӕккӕ сыхаг сывӕллон иуондӕс азы цыди. Мӕ рынчындоны йӕ рафыстой, ницыуал ын хос кодтой. Абон Чызг чындз ацыди, йӕ къӕхтыл слӕууыд йӕ рын, дохтыртӕ баххуыс кодтой, ӕви-дзуар баххуыс кодтой, махмӕ зонӕм. Мӕ хорзӕх уӕд мӕ дзуарӕн.
Абон дӕр Иры хъӕуы дзуары бӕрӕгбоны рӕстӕг ардӕм сӕхи бафӕдзӕхсынмӕ зӕрдиагӕй цӕуынц Дзӕуджыхъӕуы цӕрджытӕ стырӕй-чысылӕй. Куывддон адӕм ссӕуынц кувӕндоны размӕ, сӕ бон у ӕртӕ хатты ӕрзилын йӕ алыварс, рахизырдӕм цӕугӕйӕ, хинымӕр кувгӕйӕ, хи фӕдзӕхсгӕйӕ. Уый фӕстӕ кувӕндоны раз ӕрӕвӕрынц фынгыл сӕ кувинӕгтӕ ӕмӕ сӕ скувы дзуарӕн лӕггад кӕнынӕн ӕвзӕрст кувӕг лӕг. Уый фӕстӕ куывддон адӕмӕн сӕ бон у абадын хибарӕй, фынджы уӕлхъус ӕмӕ бакувын уыцы сыгъдӕг куывддон бынаты.
Мах карз нозт ардӕм нал хӕссӕм, ӕрмӕстдӕр бӕгӕныйӕ кувӕм. Мы карз нозт чи рбахӕссы, уымӕн ӕй сабыргай бамбарын кӕнӕм. Бахатыр кӕнут, карз нозтӕй мах нӕ кувӕм, мӕнӕ кувӕндонӕй йеддӕмӕ кӕсуат, уӕд уымӕ бар у карз нозтимӕ. Фӕлӕ ам мидӕгӕй уӕртӕ стъолтӕм дӕр акӕсут мӕ дзы иу ран дӕр карз нозт нӕй, бӕгӕны, ирон бӕгӕн. Сидт кӕнӕ банер уыдзӕни конд. Уыдзӕни фыст урсагау дӕр, иронау дӕр, хи дарын куыд хъӕуы, цы дзаумӕтты рбацӕуын, дарӕсы рбацӕуын хъӕуы. Уыдӕттӕ дӕр уыдзӕни алцыдӕр фыст. Уӕдӕ уӕртӕ мын ног стъол сывӕрдтам. Ой та мӕнӕ хъалагаты фсымӕрты бакой сын кодтон, что афтӕ мӕ афтӕ не стъол нал бӕзмы. Уӕлдай ныхас дӕр нал скодтой, сӕхимӕ райстой мӕ суанг айонкты сластой мӕ йӕм равӕрдтой сӕхӕдӕг. Ахӕм дур-дурӕй стъол фӕттӕ къахыл лӕууы. Кувӕндӕттӕ мӕн афтӕ кӕн нӕ хъӕу, мӕнӕ Забадӕн, мӕ Захарӕн, мӕ Дзаназӕ уый тыххӕй. Фӕлӕ исты цау куы рцӕуы, исты хабар куы рцӕуы адӕмыл, Уӕд-иу кувӕндон дӕр рӕуӕд скодтой. Исты хъуыддӕгтимӕ баслыди кувӕндон, афтӕ хуымӕтӕджы нӕ кодтой. Ермӕны табуйы хицӕн уыд Уастырджийы кувӕндӕттӕ, автоудимӕ-иу чидӕртӕ федтой, уӕдӕ мӕнӕ уым ӕрбадти Уастырджи, зӕгъгӕ. Ӕмӕ уымӕ гӕсгӕ, кӕд Уастырджи у, уӕддӕр кувӕндӕттӕ бирӕ рӕтты ӕмӕ кувӕндонмӕ гӕсгӕ сӕ хонын байдтой Дзывгъис Уастырджи, Ход Уастырджи, Къоб Уастырджи, мӕнмӕ кӕм ӕрбадти, уым кувӕнтӕ скодтой. Ӕмӕ уымӕ гӕсгӕ афтӕ дзурын байдыдтой. Гер Сауы дзуар чи у, уый дӕр ирон адӕмы тынг хъаггӕны, ӕмӕ мӕнӕ зӕрдиаг адӕм цӕуынц ӕмӕ йӕм кувынц. Ӕмӕ уый хорз хабар у, уымӕн ӕмӕ Адӕм стыр зӕрдӕ куы свӕййынц, уӕд сыл бӕллӕхтӕ дӕр иуӕд ӕрцӕуы ӕмӕ ӕнамонд хабӕрттӕ дӕр иуӕд цӕуы. Ӕмӕ кӕмӕн куыд йӕ бон у йӕ дунеӕмбарынад куыд у адӕймагӕн ӕмӕ йӕ миддуне куыд у, уымӕ гӕсгӕ хъуамӕ алчидӕр йӕ бон куыд у афтӕ кувӕд зӕрдиагӕй ӕмӕ йӕ цард хуыздӕр цӕуа.
Абон Ирыхъӕу Дзуар у тынг аив зӕрдӕмӕдзӕугӕ. Диссаг у йӕ ӕрдзон бынатӕй дӕр ӕмӕ адӕмы зӕрдӕбын архайдӕй дӕр. Науӕдзӕ масты райдайӕнмӕ кувӕндоны рагон агъуыст заууатмӕ ӕрцыд. Ӕмӕ уӕд зӕрдӕргъӕвд ирон фӕсивӕды фӕрцы хистӕрты амындмӕ гӕсгӕ Кувӕнд уын ӕрцыд цалцӕггонд. Афтигъон агъуысты фисынтыл уазнывтӕ скодта хӕдахуыр нывгӕнӕг Темраты Виктор. Диссаджы саумӕ баст у ацы барельефимӕ. Уый дӕр у Темраты Викторы къухӕй конд. Ацы стыр тӕрсбӕласӕн йӕ иу къалиу бахус ис ӕмӕ хъыгдард та дзуарагъуыст. Уымӕ гӕсгӕ йӕ акъуырдтой. Фӕлӕ Виктормӕ уый аив нӕ фӕкаст ӕмӕ сфӕнд кодта йӕ бынаты ирон лӕджы сурӕт саразын. Цӕмӕдӕр гӕсгӕ йӕ зӕрды цы цӕсгом сныв кӕнын уыд, уый бӕсты йын рауад бынтон ӕндӕрхуызӕн лӕг. Уалынмӕ кувӕндонмӕ Иры хъӕуы зӕронд лӕгтӕ ӕрбацыдысты, ӕмӕ бӕласыл лӕджы сурӕт куы федтой, уӕд ныддис кодта,

дарддӕр симды фӕз. Уыцы хъуыдымӕ гӕсгӕ ам дыууӕ минамасты райдайӕны городы цӕрджытӕ архайдтой саразын стыр бӕрӕгбӕттӕ кафт, зард ӕмӕ ерыстимӕ. Ацы азты афтӕ рауадис ӕмӕ кувӕг адӕмӕй иутӕ бӕрӕгбон скодтой майрӕмыкуадзӕны мӕйы фӕстаг хуыцаубоны, иннӕтӕ та рухӕны мӕйы фыццаг хуыцаубоны. Уымӕн ӕмӕ дам Ирыхъӕуы дзуары бӕрӕгбон хъуамӕ уа дыууын-ӕстӕм августы фӕстӕ цы хуыцаубон ӕрцӕуа, уӕд. Кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, ирон адӕммӕ бӕрӕгбӕтты нымад кӕддӕриддӕр цыди ӕрмӕст къуырийы бонтӕм гӕсгӕ, нымӕцтӕм нӕ фӕлӕ.
Мӕнӕ абон стӕм Иры хъӕу Хуыцауы дзуары бын. Уыйразмӕ та уыдыстӕм махмӕ ног Бӕтӕхъойы хъӕу, ног дзуары бын. Ӕмӕ хом дӕр федтам,

зӕгъгӕ, уой баззади царды мидӕг. Ӕма мах дӕр уол архайӕм, цӕмӕй адӕм кӕрӕдзийӕн аргъ кӕной, кад кӕной, фыдӕлтӕй баззадысты уоз хорздзийнӕдтӕ.
Бирӕ адӕм ӕрбацыдысты ярдӕм кувынмӕ, сӕхи фӕдзӕхсынмӕ, цӕмӕ ӕрбацыдысты, уымӕй дзӕбӕхӕй хорздзийнӕдтӕ куыд ахӕссой Хуцау сӕ сбауарзӕт. Ирон адӕм стӕм, ирон ӕгъдӕуттӕ нӕм ис ӕмӕ Не гъдӕуттӕй афтӕ сты мӕ дзуармӕ кувӕм алы, алы комы дӕр, алы хъӕуы дӕр. Ӕмӕ сыгъдӕг зӕрдӕйӕ кувӕм, мӕ кӕддӕриддӕр нӕ куывта хорзӕй, куыд рцой Хуыцауы стуарзӕт. Ӕз тырси райгуырдтӕн, тырси схъомыл дӕн. Мӕ тырси дӕр бирӕ бӕрӕгбӕттӕй, Саларди райдай, Кобуасырджи, Худисӕн, Таранджерос, Саниба, Васила, мӕнӕ се ппӕты хорзӕх куыд кӕддӕриддӕр ис цӕстуарзӕн. Хъыгагӕн ӕртӕккӕ махӕн фырсымӕ цӕуӕн нал ис. Ӕмӕ Хуыцауы зонд, Хуыцау дӕр нын цы арфӕ ракӕнӕд, адӕмы зонд дӕр хуыздӕр куыд рауайа, ӕмӕ нын бартӕ куыд ногӕй та бартӕ куыд уа, нӕ бон нӕ дзуӕрттӕм бацӕуын сӕ бынмӕ бацӕуын куыд уа, нӕ дзуӕрттӕм сыгъдӕг зӕрдӕ куыд кувӕм,

Истӕуыл, мӕнӕ куыд фӕзӕгъынц, истӕуыл хӕрстой, истӕуыл ууӕндой, мӕнӕ кӕмдӕр афтӕ нӕузӕгы, мӕнӕ кӕмдӕр афтӕ хъӕузӕгы. Теодаттеттам уыдон куынӕ сӕ цалх кӕнӕм хабӕрттыл, уӕд мӕ гӕсгӕ цард дӕлдӕр цӕудзӕни, стӕй нӕ культурӕ дӕр дӕлдӕр цӕуы. Вот, ӕмӕ уыцы хабӕрттыл ӕртӕккӕ кусгӕ куы нӕ кӕнӕм, уӕд Нӕ уыдзӕни хорз дарддӕр. Бӕрӕ куыд зӕгъон, кады мӕгъдауыл кусӕм, ӕмӕ уыдор хӕрдмӕ нал цӕудзысты, фӕлӕ бынмӕ цӕудзысты. Уӕдӕттыл куы нӕ кусӕм, тынгдӕр нӕ фӕсивӕдимӕ. Йодонӕн дӕттын хъӕуы ӕртӕккӕ йацы хорздзинад, йацы дон, дон байхабӕртты. Адӕм сӕхӕдӕг дӕр ӕмбарынц, Ами уоцы хорздзийнади гӕ, ӕма та цӕмӕндӕр нӕ кувӕндӕттӕн ку бацом, ке уӕд кӕмдӕр фенцондӕр вӕй адӕймагӕн. Ку баковӕ Хуцауи ном сар, и дзуӕрттӕ Уастирди дӕхи бафӕдзахста кӕстӕрти зӕгӕ, ке уӕд та кӕмдӕр адӕймагӕн дӕр фенцондӕр вӕй.
Ирон бӕрӕгбӕттӕ, ирон ӕгъдӕуттӕ сты нӕ адӕмы иугӕнӕн фӕрӕзтӕ. Ӕнгомдзинад та дӕтты тых ӕмӕ ныфс. Ӕмӕ уыцы рӕсугъд ӕгъдӕуттӕ нӕ бон куыд уа ӕнтыстджынӕй ӕххӕст кӕнын? Хуыцау нын уыцы арфӕ ракӕнӕд. Нӕ кадджын дзуӕрттӕй, нӕ кувӕндӕттӕй иу дӕр рохуаты куыд ма баззайа, фӕлӕ сӕ кад, фарн ӕмӕ намыс ӕнустӕм куыд цӕрой, уыцы амонд нӕ уӕд. Нӕ адӕмӕй фӕрӕдыди кӕд исчи,